Hallelujah! Bawipa min thiang thangṭha ko seh. Bia awk tlak Pathian a si. Thangṭhat awk tlak Pathian a si. A sunparnak pek awk tlak a si. Khupbil in biak awk aa tlak. Bawh bu zong in biak awk aa tlak. Kan zei zong te kaltak zong in biak awk aa tlak. Cucu vailamtah ruang a si. Hallelujah! Hallelujah! Vailamtah kong van ruah hin cun caan caan ah cun vailamtah hla hman hi ka sa ngam lo. Kanun hi ka ruat ngai ngai. Ningza in lunglawm in ningza ka tuar lai. Are you sure? Tlawmpalte biakhi hman kan in khawh ṭung lo minung tampi. Innchungkhar tlawmpal aa rel rem lo ah nupi le he fale he Khrihfa bu Khrihfa upa kan rianṭuannak ah tlawmpal te ah khrikkhreknak um hmanh ah kan i pum huam ti lo, thla kan cam huam ti lo, Bawipa kan thangṭhat huam ti lo. Are you sure about the cross? The cross is not easy. My dear brothers and sisters,

Nihin zong Thiang Thlarau rianṭuannak nganpi in a um Bawipa min thiang thangṭha ko seh. Cu Thiang Thlarau rianṭuannak lebang i hruai lo ahcun vailamtah kong hi chim khawh zong si lo, chim ngam zong si lo, ziah pian khawh si lo. Minung fimnak thiamnak hngalhnak nih vailamtahnak hi aa phan lo. Music ṭhat sawsawh, a hla a kal a ṭhat sawsawh i sak a ngah lo vailamtahnak hi. Cucaah cun nihin ni caan ah kan caan a sau tuk lai caah Baibal ca rel ka van duhmi cu hihi a si. Luka thawngṭha a ngan kul in hi a hme pakul a timi cu Hi hrai hi nan caah ka thletmi ka thi in khenh chihmi Pathian biakamnak a si a ti. Khenh chihmi ka thi Pathian biakamnak a si a ti. Khenh chihmi timi te hi sullam a ngei khun, a thuk khun. A pahnihnak rel ka duhmi cu Hebrew pakua hlei thum kha si. Hebrew pakua hlei thum ah a timi cu phunglei in a thiang lomi cu meheh thi le cawtum thi le khanghmi cawfa cawfa thi cawfa vutcam kha An theh hna i cu bantukin phung lei in an thian lonak kha thinhpiak an si tikah mithiang ah an cang. Cu hmanh nih cun cu bantukin a tuah khawh si ahcun Khrih thisen nih cun zeitluk in dah a tuah khawh chinchin lai. Zungzal hmunmi thlarau in a tlingmi raithawinak bantukin Pathian sinah amah le amah cu aa pe. Hallelujah. Zungzal a nungmi raithawinak bantuk in Pathian sinah homan nih an fial lo, homan nih an forh lo, homan nih an hnek lo, nangmah le keimah kan dawt tuk caah amah tein aa pe. Hallelujah. kannih cu forh chom lengmang fial chom lengmang kan hau kan fale zong caan caan thla cham u ipum u ti chom lengmang kan hau kan ca i thimi the one that died today on the cross for you and for me no one forced him no one encouraged him he took the cross upon himself he made decision all by himself No one's letting him make decision to carry the cross and died on the cross for our sins. Homan in for lo. Cucacun thawngtha Matthew Mark Luke John kan rel tikah hi vailam ta nun the, the final week of Christ adonghnak big zer Jesuh Khrih nun hi abipi bikin a chimmi si. Hallelujah. Johan i cheu hnih cheu khat a cheu bak hi final week of Jesus kong a chim. Jesuh Khrih a donghnak zerh. Jesuh Khrih cu vawlei a kum zaza nun kum sawm thum le kum thum a nung i a cheu nih hin kum sawm thum le kum hnih Ngak tam deuh a nunnak kha a ṭial i hi zarh khat te a nunnak hi Johan nih a cheu bak a ṭialnak mang a langhter. Culuk cun a biapi. Luke nih hin cheu thum cheu nga cheu nga chungah cheu thum i hi zarh khat Jesuh Khrih nun te hi a langhter ve. Cu tluk cun vailamtahnak hi a biapi. Vanlamtahnak kan zoh tikah hin hla thiang thiang hla dawh dawh hla ṭha ṭha music ṭha ṭha in kan van thangṭhat ahcun vailamtahnak hi duh awk ngai te lo duh awk ngai te va kal i va cuanh awk ngai te ke lo amah Jesuh Christ zong hi Lord you are beautiful beyond description tiah hlaphuahtu nih ti holh in kain cain ṭial kho lo chim kho lo tluk in bawipa na dawh e a ti tikah hin Jesuh Khrih hi astal ngaimi aa dawh ngaimi pumro ṭha ngaimi a lo Isaiah sawma le pathum chungah ti ko kha zoh kan duhnak hnga dingah i dawhnak le rumra zeihmanh a ngei lo iang zong a nei lo i pumro zong chuak thiammi si fawn lo zeihmanh ah kan rak rel lo i kan rak hlawt a ti Ngaihchiatnak le nganfahnak kha a in hna. Koika vai lamtahnak cungah ahoman nih zei ah rel in kan rak rel hrimhrim lo. Khoika vawlei a nun lio ah khan a tlon lio ah khan vancung i sunparling annak in a thiang a thiang tiah pa orhlei kam ah ṭhut i pa ṭang cungah aa pom lio bantuk kha si lo dakaw Jesuh Khrih hi cucu zeitik in hna thok vailamtahnak tim hi kalvari tlang lawng a si lo vailamtahnak timi hi van sunparnak a kal tak bak khan vailamtahnak a thok yeah a zeizong vialte kal tak cang cu khoi ka zawn thengte kita jesu khrin a tuar mi na fak bik lai tian ruwa khoi ka zawn te kita thinlung a kuai bik nga ruat sat sat man

not just on the cross of Calvary. Vailamtahnak Calvary cung lawng a si lo. Pa Pathian a pa tlang nih a kal tak sunparnak vialte a kal tak vawlei cung a rak chuah ta sunpar ngai ma chuah no caw ral caw in chungah chuak sunparnak he aa hlat bikmi caw in chungah chuak cawraw einak kuang chungah an thlim Vailamtah kan timi hi kha vialte zong kha vailamtah a si zia vailamtah sullam cu kaltak nun a si zeizong vialte kaltak khawh kha vailamtah nun cu a si a kaltak to ko Jesuh Khrih nih hin arak kaltak mi a chiahta mi nun le vawlei hi van van a kaltak i vawlei a rak tum nun hi cu a chim in chim khawh slo aa dan ding hi Vale nun chung i ta Jesuh Khrih hi tatak tia cun final week ah hin pakhat na bik a luh nak hi Jerusalem ah la cungah a citi siangpahrang bantukin Bible ca si kharai ah pakua pakua kha van tlinter i siangpahrang bantuk a lut nain kha lu kha siangpahrang bantuk i conglawmh ding a lut lo dako Jesuh Khrih zeicahdah lu thi dingin vailam ta phur dingin dako a lu cu an lawmh i Hosanna David mi nih rami cu thangthat si ko seh tiah an ti ah khin Jesuh Khrih khi a thinlung chungah khin ani in a lawm in a cin tuk lai a diriam tuk lai tim nan rua no a kal mi hi kha thangthatnak nak khan a tin mi cu vailam ta kha si hallelujah Jesus is our hero because he never ran away from the cross Jesuh Khrih cu kan hero si kan minta si mu zeiruangah thihnak a hrial lo vailamtah a hrial lo harsatnak a hrial lo cucu nang malai keima ca a si hallelujah hero jesus is a hero kan ti tikah sullam a ngei a kan tlanhtu bawl hero si ti kan ti tikah thihnak nang malai keima ca a hrial lo apa in apa apa in apa Jerusalem a lu ah hin an thangthat len an puan an phah pham an phah pam sunday zong kan tuah an thangthat len na ani nih rak tin mi cu vai lam ta nak ka ko si chu hallelujah kan ni vlei ah hin zeidah kan i tin bik company rian tuan mi nih sushi sushi tuan mi nih r in r in tuan mi nih zeidik pori le tlawmpala cu long long cu kan ti tikah kan nunnak ah khrih vailam ta ṭhawnnak a lang kho lo Khrih vailamta ṭhawnnak aa langh khawh lonak cu Khrih teminnak kan i hrawm duh lo caah a si. Khrih teminnak hrawm cu har tuk cu unau. Hla sak man ah ka ṭi tuk kan ti hna i ka ṭih sawhmi si lo. Cun tem in lo ngah fawn lo zumtu ka si cang timi nih Now Jesus was going ahead of you. Jesuh Khrih na hmai ah kal cang. Nangmah cu ca cun kannih nih zeihmanh ṭih awk um lo. Hallelujah! Hallelujah! Ṭih hna hlah usih. A kal cuahmahnak, a va tinhnak, a donghnak final destination Calvary tlang kan ti. A dawhma Calvary tlang hi teh daw hlah. Luru tlang ti a si. aa dawh lo zei ruang dah aa dawh lo chia sernak hmunhma a si mi a sual bikmi sual ellet in a sualmi vialte an thihnak a si an thih tikah an thi sawsawh lo hrum le ai buin an thi a thattu hna roman cozah hna kha che tiah an volh hna an pamh hna nihnih ni thumpi cucu cun i thlai tikah chiatsemnak tlang a si luru tlang a si a thutnak a si a thennak a si a rak chuahnak nak hmunhma nak hman khan a thut deuhnak a then deuhnak a doko Jesuh Khrih nih hin nangmah le keima sual hi a va phur cu ma cu a final destination a si kan life ah kan ni kan final destination zei dah si cross cu a si tuk min lai lo ti cross cu si tuk min lai lo Nain, na final destination a donghnak in a phak dingmi hmunhma vailamtah a si lo cun tuzan ah thleng thleng zumtu ka si ve na ti si ahcun a dang kal khan sin tung lai lo i hnek bu le dawh cham bu kal nak cun mah lungtho tein Jesuh Khrih bantuk kal lalaw hi ṭha. Hallelujah. Final Destination Cross naa tinhmi a si ahcun a dang harsatnak vialte cu na caah fawi tuk lai. Chungkhar harsatnak, Khrihfabu harsatnak, rianṭuannak harsatnak, fale kong ah harsatnak, ram harsatnak, a fawi tuk lai. Zawtnak ruangah, thihnak, lohnak, fahnak ruangah, depression ruangah a fawi tuk lai. na destination kha vailamtahnak a si lo i teinak hna a si ahcun rumnak hna a si ahcun ṭhanchonak hna a si ahcun mi conglawmhnak hna a si ahcun no a ngah lo zumtu nuna a ngah lo a ngah lo let the cross be your final destination tonight Cucu a hau. Amah Jesuh Khrih zong a chuah tikah muidawh na chuak lo, lar ngai na chuak lo, a chuahnak zong a ṭha lo, a kaltak tikah vailamtah kha phur peng i a phur peng ko. Cucaah cun vailamtah hi hmual a ngei. Alleluia. Cucaah cun vailamtah hmual a ngeihnak kan sak tikah hin tinhmi pahnih ngei in kan sak hau. Cu ka chim hlanah cu vailamtah cu pakhat te ka khuaruahhar ngaimi cu ni sawmli rawl ulmi pa um. Ni sawmli rawl ul dih bak in Facebook ah a van tarmi cu vailamtahnak ah khan Satan nih Jesuh a tei a ti. Ka ngaihchiat khawh ning hi. Lan,

a palh. Cun rawl kan ulh tik zongah hin Pathian bia he kan ul ti lo cu ngah lo hi mu. Ni sawm li to ko eh, ni sawm li. A thawh ṭhan tu ah khan Jesuh nih Satan kha tei ve ti cu Genesis chung i Satan lu a rialnak ding kha a thawh ṭhan a si lo eh vailamtahnak ah khan a si hallelujah Satan lu a rialnak kha vailamtahnak khan ko Bawipa nih a lu a rial cu thawhṭhannak kha cu zeizong vialte a tuahmi hi Pathian fapa a si i a tuahmi vialte hi zumh awk tlakmi si ko timi tette a si thawhṭhannak cu tette a si Cuya cung khoika dah vailamtah ṭhawnnak timi pi cu kan chiah ti kun lai. Vailamtah vailam Jesuh Khrih vailamtahnak hmual a ngeihtertu a ṭhawntertu cu Amah Jesuh Khrih thisen lila he se. Hallelujah. Jesuh Khrih thisen a luannak hmunhma a si caah vailamtahnak hi mual a ngei vailamtahnak hi a ṭhawng vailamtahnak hi sullam a ngei cucu Khrih thisen ruangah a si Vailamtahnak ah Jesuh Pathian nih zeidah tuah? Jesuh Khrih nih zeidah kan tuah piak? Pathian le kanmah karlak ah blood covenant a kan tuah piak. Laimi kan bia te hi kan biafang tete hi tlawmpal van i rem kho selo ti ka duh. Hi cathiang zong hi All and New Testament kan ti i cu zong cu biakam. Testament timi hi biakam sawsawhnak a le tampi a thukmi si. Kan chim ti lo a sau lai ca. Testament timi hi biakam sawsawh si lo. biakam kan timi le covenant kan timi promise kan timi le covenant kan timi hi aa dang vailamtanak chungah hin Jesuh Khrist nih hin bia kan kam soso lo biakam nak soso ke ser lo Jesuh Khrist nih a sermi cu covenant ti si covenant ti sullam cu sa cheu ti si lungtlinnak minthut ti khi si hallelujah cuca cun vailamtah hmual a ngaihnak cu vailamtah sullam a ngaihnak cu Jesuh Khrist thisen ruangah kan si zeruangah sullam ngaih ti cun Pathian le nangmah kan ni pehtlaihnak a cat cangmi kha vailamtah pe ṭhan ding in a thisen bakin Jesuh Khrist nih min sen a thut hallelujah cucaah cun sullam a ngei i a ṭhawnnak hi Khrih thisen thawngin a si Nizan caan i tuu kong kan chimmi zong kha zeiruang dah tuu a simi Jesuh Khrih dawtnak langhternak Jesuh Khrih nunnak langhternak kha zei ah khin dah sullam a ngeih ti si ahcun in ka ba le in ka tung i an nehmi thisen kha si. Hallelujah. Vanmi mithat vanmi rat tikah a chunglei an zoh ti lo a chunglei ah mihrokhrol pa um ma zuding pa um ma drug um tama um ma nule pa chim ngai lomi pa pum huam lomi pa chirhra che khuat pe lomi pa um ma ti a zo ti lo vanmi nih a zomi cu thisen kha si cu thisen thawng cun Israel mi nih luatnak an hmu Hallelujah. Cucaah cun covenant timi hi testament timi te nai biakam sol biakam tham cu hihi na tuah ahcun hihi ka tuah ve lai ti khi si na tuah lo cun kha biakam na kha na ca sullam nei lo covenant cu si ve lo sa cheu si cu pinlung sa cheu kan theih lamang ko he kan politics ah kan kalpi lengmang ko hi nin ni tiang pinlung sa cheu kan i chimh san kan pale nih an kan chimh zei ruang dah pinlung pinlung sa cheu i lem ha thu mi ong san cu thi chang tung zeitin na cu pinlung sa cheu cu ti tia anun anun ti tikah anun lo caah anung ding a si ti khi kan san ra piahnak cu cu mu lai mi ni zei ruang dah cu cun anung ding a si tiah kan ti biakam sa so selo sa cheu a si ong san le Mirang hna karlak ah lutlet zi kan hmuhnak le federal kan hmuhnak sa cheu khasi cu cu Aung San nih Kawlram mi vialte pumpuluk aihawl in min a thutmi si caan hin ni tiang anung. Kha chung khan nangmah nih Aung San eh, jesi mah sa cheu kha na pom le pom lo asai lo na duh le duh lo zong aa sai lo anung nan rakap ṭhalo nih an kan uk caah a thimi lo anung peng khakha nunnak hnga ding caah tu hi kan i that kan i kap mu cu si ral kan do cucu blood covenant promise sawh a si lo Noah kha zoh manu covenant le promise kan i fian nakhnga Noah kha zoh manu Noah sin i bia a kamh tiah Bible nih cu a ti bia kamh ti kha ka uar lo zeitin dik lai holh in covenant timi hi a hran pa ten um silo ka duh ka pu lai lai holh palik kha chawnh hau le zeitin dah covenant lai holh na leh lai tiah ka pu si ko hi a thiam theo lai tiah ka ruah rak ngai ve silo tha ngai Noah sin i Pathian nih bia a kam tiah lai hol na ṭialmi kha biakam a si lo covenant a si. Zeitindah ti hi vawlei pumpi hi zeiti hmanh ah buanchukcho in ka hrawk ti lai lo tiah a ti. Cucu Noah covenant ti a si. Ninni tiangah kha Pathian i a min a thut cangmi kha Noah he lungtlinnak an neih cangmi kha a rawk kho ti lo. Cucacun zum hi vawleipi zeitik man ah buanchukcho na rawk ti le lo zia Pathian le no ah an lungtlinnak sa cheu usi. Na sual zongah makakha rawk kho ti lo. Na pal zongah makakha rawk kho ti lo. Chim duhmi cu covenant timi lungtlinnak timi cu zeitik hmanh ah rawk kho ti lo. Hallelujah! Zungzal a hmunmi si tiah kan ti duhnak a si. Cucaah cun zumhnak zong a thi lo eh, ruahchannak zong a thi lo eh kan timi khi si. Zei ruangah Pathian Jesuh Christ nih vailamtahnak cung i a thisen bakin Pathian le minung kan i remnak hnga ding ca i sa cheuhmi na thutmi hi zungzal ca a si. Zungzal ca a si. Cu bantuk thiamthiam cun Abrahamic covenant Abraham le Pathian biakam miphun ngan ah kan ser lai na min ka lian nganter lai nang hlei sari ah cun zeitin dah ti ṭhan covenant pakhat a pek ṭhan mi cu keimah hi nangmah le Israel mi vialte hna i nan Pathian zungzal in ka si lai a ti hallelujah maw cucu na zudinnak nih hrawk kho lo Na phekahnak nih hrawk kho lo. Na hrawkhrolnak nih hrawk kho lo. Nulepa nawl na ngeih lonak nih hrawk kho lo. Naa pumh lonak nih hrawk kho lo. Hallelujah! Cheuhra cheukhat na pek lonak nih hrawk kho lo. Na pom lo zongah ma cu cu a hrawk fawn lo. Na zumh lo i chet ti na doh zongah a rawk fawn lo. Ziah min thut cangmi si. Pathian le Abraham karlak ah. Cucah cun zoh hmanh Israel mi hi nin ni cana cuan tuan hau si. Jesuh Khrih a zummi hi Israel ram ah minung pei zat an um. 10 million hrawng population an si christian population hi 1.9 percent lawng si israel ah jesuh khrih an fih an fih ki ti cun ka zum an fih tak a fih bang an fih cuca cun law the kon sarnik cu khrih le a thawng tha hi chim kho si ti hla se israel ram ah a chimmi cu dan tat sina se tia doko law sar an tim cu boipa tha benjamin netanyahu nih kham Hallelujah! Cucu Jesuh Khrih bak nih an sin i umhnawhmi hna a tlanhmi hna minung Abraham in Isaac in Jacob in Bawipa nih Jehovah Pathian nih aa thim cangmi hna minung nih nihin ni tiang Pathian an zum lo kan zum an timi khi a hmaan lomi si an zumh dan hmaan lo Jesuh Khrih an reject peng asinain Abraham le Pathian an karlak i lungtlinnak sa cheumin an thutmi hi Bawipa nih Israel ca zeitik hmanh ah hlaw lo Wow. A tinmi pakhat cu zeisim ah sa cheu pakhat Kanan ram he kan pek hrimhrim lai a ti. Kanan ram kha zoh law tatak ti ahcun Israel mi an din an fel tuk ruangah si lo cu an ding an fel lo i dakaw Pathian an doh i Adam le Eve bantukin Pathian an doh caah lamka an thi di ko kha asinain cu tluk i Pathian thinhunnak kha a phaw nan phaw ve ko na te in Kanan ram kan pek te hna lai Biakam ram a si tiah Bawipa nih Abraham he sacheu lungtlinnak min an rak thutmi kha Bawipa nih zeiti hmanh ah a hlaw lo i a luhter ṭhiamṭhiam hna. Hallelujah! Israel nin ni caan ah khan Israel ta zotu a si six days war tinak kha zoh hmanh u. Israel ram hi Muslim ram ni kul dihmi si. Muslim lam rong te nen kul di Israel hi ram hme te si. Asinain nihin ni tiang Muslim ram nih an tei ko hna lo. An ṭhawn tuk cam si, an ngan tuk cam si, an tam tuk cam si si hla Pathian nih Abraham sin i rak tuami Abrahamic covenant timi Abraham he lungtlinnak an rak tuami sa cheu min an rak thutmi kha Pathian nih zeitik man ah non a timh lo ca si. Atu cu kha vialte Noahic covenant, Abrahamic covenant, Davidic covenant, Mosaic covenant timi covenant tampi ummi cu vialte lungtlin minthutnak nakin a let tam tuk a nganmi, a let tam tuk a kaumi, a let tam tuk a fekmi Khrih thisen in vailamtahnak cungah Jesuh Khrih le Pathian nangmah le keimah zungzal khamnak kan hmuhnak hnga ding caah zungzal nunnak kan hmuhnak hnga ding caah vanram kan conak hnga ding caah Pathian fa ti kan si ṭhannak hnga ding caah rocotu ti kan si ṭhannak hnga ding caah Jesuh Khrih nih a thisen in amin a thut cang kutbeknak Bawipa thangṭhat hna usih Ka le ka nau hna, cu min a thut cangmi cu Israel nih zeitluk hmanh in an doh, Jesuh Khrih an rem lo bu zongah a tlinter a si ahcun nangmah le keimah khamhnak kan hmuhnak, van kan kainak, a fa kan si ṭhannak, rocotu kan si ṭhannak, Khrih nih bawl phen sawsawh in si lo, khera in sawsawh in cauk cungah si lo, a thianghlim bikmi hmunhma chungah a va lut i a thisen thengmang te kha amah nih aa put i zuk voi khat ah za lakin pa pathian sinah a kan nawlpiakmi cu zeitindah a rawh chinchin lai hallelujah hallelujah cucu hebrew pakua chung i kan relmi kha a si vailamtah hmual ngeih tu hi khrih thisen a si vailamtah a ṭhawmter tu hi khrih thisen a si vailamtah sullam a ngeihter tu hi khrih thisen a si Cucaah cun cu thisen man ka si tiah aa theih cangmi nih cun cuka zawn te cu puai in si cang. Kha vailamtahnak i min thut thisen in min thut cangmi lungtlinnak kha mi vialte caah a si. Hallelujah. Mi vialte caah atu si ahcun nangmah lei in khan a biapi ve cang. Cu Bawipa nih a thisen in an ṭialpiakmi lungtlinnak Pathian he pehtlaihnak kan neih ṭhan khawh nakhnga ding caah lungtlinnak hi nangmah nih na duh ve a hau. Na lungtlin ve a hau. Maw cu zei in dah na lungtlin lai? Zumhnak in na si lai. Na tuahsernak in na si lai lo. Na ṭhatnak in na si lai lo. Na felnak in na si lai lo. Kar na hlan khawhnak in si lai lo. Naa pum khawhnak in si lai lo. Nu le pa nawl na ngeihnak in a si rih lai lo. Zumhnak in min na thut ve a hau. Ka lungtling ve tiah na ti ahcun kha thisen in tuahpiakmi sa cheu kha nang mata si ve. Hallelujah. Hallelujah. Kha thisen nih khan zohhmanh u a thawh ṭhan hnuah khin si lo. Vailamta cungah kha thisen ṭhawnnak kha zeitindah powerful a sinak sullam ngaihnak a ṭhawngmi a sinak cu zeitindah a lang vailam tah an tah cuahmah lio hrimhrim ah khan to ko a kam yan ta mi pa mi sual pa kha nihin ni hrimhrim ah paradise ah nang ma he kan um ti lai ti a ti khawh cu ma kha zei ruangah a thlet mi thisen ruangah si hallelujah Khrih nih hin vailam tahnak an tahnak cung lawng ah hin a thisen hi a thle lo we Jerusalem khua vialte a pawngkam vialte zong hi Khrih thisen in a khat Vailamtahnak an thlai taktak lai khoika dah um hmasa Kesmani ah Kesmani ah khan Jesuh Khrih nih a thisen a rak khet cang a thlan kha thisen in a chuak kha thla cammi te hi ka rel e e ka ngaih hna chia Pathian fapa pi mu Peter le John le Jeim a ṭhit hna cu Kesmani dum ah an va kal i ei khi ka um khuan nuam lo ka siwang ka chet lo cho chung ka pong te um mu ati chu Jesuh nih rot zartani thlacam khi Jesuh pong te kan um si amen nazi pakhat pahnih cham thongtha minute somli chungvan vai nai lua kheumi nazi tu letu zau mi i chek to chu achun lung lo min ning za na ti mi chu sullam nei deuh ro lo A nei deuh rua lo. A ningzah cu chim la kai e se in ṭhute hi te bak hin ngai kan ni ni hi sermon pakhat ca hin ni zei zadak ni tim tua nan pastor te ni sermon pakhat ca hi tim tua long slo bible rel long slo an nunna an thisen in to kon tial ve cho sermon hi nang e sen na ngei mini som thum chung an chimza sulom ti lo ni hoi kan bi no that's not fair at all that's not fair crusade camping na zo hmai le kan palin atlom bik nazi pakhat pahni kan lak te kan sui hau a crusade chung kan fiana hau cho bia he atu chu kan in no e nu le hmai zong kan thai kho ti lo hmai le thai ding ka pawng teo mu law ti Jesuh Khrih Pathian pi si ko nain kha leo vancung mi zong kha a uk khawh ko zo hi Peter nih pakhat pa na khaw ralbawi pa na khaw chah lio ah khan zetin se Peter nih vai na va van zu khan Jesuh Khrih bia khan an thei ti ma tilen hla a her ka ti se cun ka pa sinah two legions of angels ka hal le atu bak hi an ra lai hi vialte hna cun tha di ko hna lai ti kha two legions of angels zeizah One Legend ah hin ralkap thong ruk an um. Two, 12 Legion ati silo two silo 12 Legion cu thong som sari le thong hnih dok voi khat au ah bawipa hin au kho ko na chara ka phi sinan kha kha atin mi asiri lo asiri lo atin mi tlam atling ri lo hnim tu ah hin azultu kha au hna an hngilh tak nazi pakhat hmanh an hngak kho ve lo hi na zong zei ruaram an si ve lo hi azultu hna zong hi hi tluk i bawipa nih a tuah mi vialte an hmuh dih sunparling in na khahnak thinak teitu sinah an theih ko na nazi pakhat te man hngak kho ve lo ava kale jesuh khrih ngaihchia ko kha a ya nazi pakhat te man na kan hngak kho lo maw ti unau thla kan cam tikah kan i pumh tikah rawl kan ul tikah kan thangṭhat tikah caan a sau ti hi zai ti hna hlah usih lungtlinnak kut beng hna usih ya kan zai khin zeitin da Jesuh hmai na kha hmai khah ding si lo bitak te ka bitak tu hi ma i ran ha tlo ngai ka van sak khin duk te ka ro te kala e mu mak te khan si avoi khatna va kala hin kapa a hal in a hal avoi khatna khi kapa asi kho a chon hi hrai hi ka din tar du la kapa asinan nang ma du na ko se ati oin hi na va kal hin jesu khriya thlacam dan te adang chu ma kar laka khan pathian ni a thlacam na kha rak le sang zeitin da le no ti si Pathian fapa a ṭang cungah aa pommi zeitik caan paoh 100% a duhnak a tling pengmi an thangṭhat an conglawmh pengmi pa Pathian i a dawt bikmi ngeihchun a fapa nih a halmi a pa nih no a ti oi hnihnak thla cammi khan a lang cu zeitindah cam aw ka pa na duhnak a si ahcun hi hrai cu ka din ko lai ka din ko lai ta tiah a ti oi khat nak cu ka luatter ko hi hrai ka din tal hlah tiah hal oi hnih nak cu na duhnak si cun hi hrai hi ka din ko lai ti si cang hallelujah kan thlacam vialte zong he kan ni lai mi cu kan zumhnak cu ṭhawng hoi ko ni zan kan chim bantukin zeizong vialte pathian nih yes yes yes ra kan ti di se tiah kan du cu no timi a tel le cangka ten hmm tha kan cam duh ti lo Jesuh Christ na lo lo tinak si Jesuh Christ cu a biapi tuk mi Vailamtahnak i luat kha a biapi taktakmi seh ca khan a celh a celh lo cu kha kha no ti te ka aw ka pa nang manawl si ko seh ti a ti hallelujah nin ni thok in ka pa nang manawl si ko seh ka nunnak kongah ka fale kongah ka khrihfabu kongah ka va kongah hmailei ka nunnak kongah ka ngaihchiatnak ka lungre theihnak ka lawmnak zeizong vialte he ka pa nangmah duhning bang si ko seh ti hna si hallelujah cuti a ti caah tu ko vailamtahnak hi a kai cu a kai khawh cu cutin na ti ve si cun harsatnak hi na ca zeihmanh an si lai lo harsatnak na ton tikah na laam kho lai ka nunnak hi bawipa ka thangṭhat bikmi cu laksawng ah ka pekmi ka depress pa ka cun inn ah inn khan chungah laam ka hmang kai pathian ka thangṭhat zei ruang dah khuang le laam le an tum i a ṭhat lio lawng bawipa cu kan in thangṭhat lai kan ngaihchiat lio zongah bawipa kan in thangṭhat ding simi nun ka nei Khuang le lam le vai van tum ahcun ka hin emotional pa cun lam cu foi ngai cu sanan harsatnak van ton bawipa nih vailam tahnak van putter ah lam cu foi lo sanan Paul nih cun cu bantuk caan lio cun i lawm u law i hlok u la lam u a ti revival a tlun tikah a ti lo harsat nga nan ton tikah i lawm u law i hlok u la lam ko ti cucu ZBC nih cinh hna u si amen ti cu fawi pa ri lai na ara ti lai zoh te zoh te na tuah kho ta tak le na mi hrut hna kan lo cu dimdim nu nih voi khatak na hmuh rua ka ti na ani cu a fiang ngai mu kanun a har ngai ngai cu Amen nan ti cang i nan tuah lo si cun Pathian hmai lih nan chim si lai. Bawipa na duhnak tling ko seh tiah na ti mi kha na hnon ṭhan si lai. Sa cheu i let hmanh na thut mi na phiat ṭhan bantuk si lai. Ralring tein chim mu bia zong hi. Proverb hlei riat kula khat ah na ka i na chim mi kha na zun na hau lai a ti. Na bei lo in bia hi chim na lau si. Amen. Cuca cun vailamtahnak he ṭhawnnak cu vailamtah cung bak khan Jesuh nih mi sual a ngaihthiam. Vancung bak ah paradise bak ah authority full power authority in kaiternak nawl kha vailamtahnak cungah ngai a thawh ṭhan hnu a si lo. Vailamtahnak cungah zeitindah ti rih? It is finished. Hallelujah. A di cang e, a di cang e. Hi lio caan hi cu a tuar bu zongah Bawipa he aa lawm ko lai tiah ka zumh. A dih cang cu a hmuh dingmi sunpar le ngannak vialte vanmi thong thong sing sing sang sang nih an rak don laimi nih khi Bawipa nih a hmuh hallelujah it is finished cuca cun ka pa ka thlarau hi nangmah sinah kan ap ngam cang ee zeiruang dah it is finished tiah ti ngam cucu thisen a thlet cang ca a si kesmani lawngah Jesuh Khrih thisen ni se lo cu an kalpi tlangbawi hna inn ah hipa hi thah phu se ko ti an van ti ma di khan tlangbawi guard pawl nih an phom cu an chuih cu an beng cu cil an chak cu kha di khan pilot sin an kuat cu pilot hi jaisi region uktu si region pakhat uktu governor asi pilot hi zohmanh religious biaknak lei khawngsau hna nih bia an cel i a sualnak an hmu lo natein hramhram loin vailam ta an kaiter a pahnihnak ah pine time pakhat a uktu pilot sinan kalter tikah pilot zong nih sualnak pakhat man a hmu lo nain Jesuh Khrih kan thapia Barnabas tu kha lutter ko ti an ti mipi a ti hna caah pilot hmunhma ah khan time time represent atu atu sumu kha ah khan che ti rom ra ka ne an phok an thuat voi za ta Jesuh Christ an tu voi som thum le voi ku an tu tatak tia chun Deuteronomy Deuteronomy chungkin vare lo lo Deuteronomy kulanga pathuma khen vare lo lo sualna ka tua mi chu voi som li bak tuk ding ti mi kha pathian degree pathian aming pek mi bak si chu apa i degree a chia mi chu to ko Jesuh Christ hin a in chu ka fapa Obed khi fapan faniang te ka ngaihmi si keima bak nih hihi nan tuah cun nan thi lai te ka timi kha amah nih tuah sura ing se chu bang cun pa pathian hmai bak doko fapa dawt cuk mak mi an tuk cu an velh cu an chuih cu an lam cu an tuknak thi thet kha ronral ka pi thi thet tuk thiam mi training aung mi ni si kuai kiling kha tel di voi khat an tuka hin tuk so lo chu a chungah khan koi kling kha ti cha chunga lut i an van do khana ti cha do ko pet ni chuwai khat tu ka in The Passion of Christ timi Mel Gibson nih a zaih mi khan amak bik The Passion of Christ ka zau ngam lo ke mi chu ka ngak chet leu Jesu Christ kong ka rak zau i bita ting ka rak tlap bal chu zai thei lo khin RC bi an ha kha khin an rak pia ai mu Mati i voi sawm thum le voi kua van tuk i van hrun cu ruat to a tit sa hrimhrim hi a tang le lo cu a ruh le a chung le thilri zong hi a lang dih ding khi tuk is cu voi sawm li tuk ding i sanan voi sawm li kan tuk cu a thi sual lai i a hmu kan thi lak in hrem phung si lo mu romral kap nih misual kha zei tluk an hrem hna zong ah pakhat te kha cu thi lo ding men men te thi lo lo solo ṭha nga ka khan

Herod siangpahrang pa san an kuat ri khaka zong khan an phom ri anang man hin ma Judah siangpahrang ka sina ti aluwa hling lu chin an chin cu an den chi cu an den mi cungah khan vai boy fung pakhat kha fung pakhat khan put tare puan sen pi kha anei tare che tia Judah siangpahrang tia an ni so cu cun an an kentar mi fung lila khan alu i hling lu chin an chin nak an tuk ri cu van ruat man a thi zeitlung na chuah lai Herod inn nih represent a tuahmi cu ram a si cang. Jesuh Christ rak tlonlennak ram vialte, a rak palnak ram vialte, thawngṭha rak chimnak vialte a cover dih, a cover dih. Hallelujah. Zei nih a thi a chuakmi nih a cover dih. Jesuh Christ hi valamtanak cungah lawng a chuak rua te rel hlah. The whole Jerusalem, the whole Israel,

a luang cuahmah ko a dong bal lo vailam tahnak tiang a thi kha dong bal lo vailam tahnak thlai chung vialte a za ri lo te hna ka fei nan van chun i a hna in ti le thi a chuak hoi Jesuh Khrih thisen zeitlun dah chuak mi he tam cu ni cun vailam tahnak hi sunpa lengin na ka pek Cu nih cun vailamtahnak hi a dawhter. Cu nih cun vailamtahnak hi hmual a ngeihter. Cu nih cun vailamtahnak hi a ṭhawnter. Cucaah cun nangmah le keimah kan sualnak vialte kha nichuah lei le nitlak lei aa hlat tluk in Bawipa nih a kan ṭhialpiak cang, a ti. Hallelujah! Nan sualnak cu senduk man in sen seh, tumhul bantuk ka thianter sang, horhra bantuk ka ranter lai. Tum, atu cu Bible i ka thianter lai kan ngaihthiam hna lai timi lai lai lai timi khi si ti lo Jesuh Christ thi cang a tisen a thlet cang Jerusalem khua vialte khat in a tisen a thlet cang i cu a tisen mang cun pa Pathian in remnak sa cheu le ma a kan thut piak cang ca lai si ti lo cang a si cang hallelujah khamnak hi kan hmu cang kan suang ai thiam kan si cang an tuknak hmabvual in damnak kan hmu cang vanram cotu kan si cang thlarau fa kan si cang piangthar mi kan si cang pathian fa kan si cang ro cotu kan si cang pathian min chong kan si cang pathian bantuk kan si cang hallelujah cang lo te si cang will future tense pakhat nan ti lo why jesuh christ a thi cang a thi san a thlet cang ka tu alai ti ati mi vialte alim di cang 2000 it is finished ati na khawhnak cu ati sen kha azan thlet cang ca si pakhat te thisen na ca sullam ngaihnak a chim ka duh ri Jesuh Khrih thisen thawngin ka sual vialte a thiang cang tiah khin zei khidan ni mithlam a chua man chuan tar tau zei khidah Jesuh Khrih thisen ni sual thenh cu si Hika zawn te kan i fiang tawn lo. A thisen cu man awala ke chet tian a nor. A thisen man a kholh. Zei khi dah thikri thisen mangin sual thian cu a si. Tatak ti cun mu thihna kan timi hi Satan nih a tuahmi si lo, Pathian nih a tuahmi si. Hallelujah. Satan nih a tuahmi si lo, Pathian nih a tuahmi si. Zei ruang dah a tuah? Satan cu Pathian a dotu a si. Kha Satan Pathian a dotu Satan nih Adam le Evi kha Pathian dotu si ve dingin a tukforh khawh hna tikah na ei ahcun na ei ni bakin na thi lai tiah thihnak ca i bia a khiaktu cu Satan na si lo, pa Pathian na si. Hallelujah. Pathian i thil ṭha tuahtu lawngah caan tampi kan rel a si lo. Moses he an i chawnbia nakin va zoh hmanh mit a cuattertu zong keimah ka si a ti. Hna a chehtertu zong keimah ka si a ti. Nan lak i ra a tluntertu zong keimah ka si a ti. Pathian nih a ṭhatnak rumro i lak khi zum ṭhawn si lo takaw. Pathian hi a thinhun cang ahcun a celh celh awk ṭha lo a dantat dan he. Profet cauk hna kan rel ahcun ek tom in kan cheh hna lai ti te hna um. Nan, nan rel bal ma cu Pathian nih ek tom cheh khi van ruat man. Pulpit cungah ayai te hlau Bible bia si. Pulpit cungah cun pido do te khi chim kan i tum to ke tha ve ko nan Bible bia cu Bible bia ning ten chim ding sa ko ka ti. Ma cu azia chet ruang a salo. A sining hrim hrim hi suala hua tuk mi Pathian a si. Zumtu tampi nih cun Pathian nih sual he hi duh pa salo matu bantuk phun khin kan biak cu kan va sual pa ko zong khin thluachuah ke mu tluama u salo no Khrih thisen ah sual pakhat ma a caw lo Khrih thisen ah sual a pel te hman um lo cu caah cun Bawipa nih kan sualnak vialte ni sual le ni hlat lei ah kan thial piak cang kan ti tikah kha thinak asimi kha cuza cun thinak asimi kha Jesuh Khrih thisen nih thinak kan timi kha a tur cu si cu Tatak ti cun thihnak nih mi a that kho lo. Mu thihnak nih hin mi an that lo. Thihnak hi a nungmi a si lo. Thihnak cu si Pathian bia khin a ummi si i Pathian nawl na ngaih chung cu thihnak khan na ta si kho lo. Hallelujah. Nawl na ngaih lo ruangah dakaw nawlbia tu nih khan nawl zulh lo cu thi si ti si ca nawl zulh lonak nih khin an thah tu ka si. Thihnak nih an that lo. Cucacun thihnak kong he pehtlai in Paul nih hin a fiang tuk i zit na ti ti sia cun Korin kot khatnak a ngan thlenga a mesong nga le panga kan rel tikah hei thihnak khoika dah mi na henh khawhnak na tur cu khoika dah um tiah ti cu Zeiruangah? Khrih thisen nih sual misual mi hna ca i thihnak dantatnak fak bik in dingmi kha a thisen a thletnak hmangin le vailamtahnak chung i a thihnak hmangin a kan in piak cang caah thihnak nih tur a ngei ti lo thihnak nih nangmah zong thah khawhnak nawl in nei ti lo cucaah cun zungzal nunnak hmutu kan sinak cu si hallelujah zei ruang dah kan sualnak cu ngaihthiam kan si thihnak cu powerless ah a can ti si ahcun kha khrih thisen a khet tikah khan na ei acun na ei nin na thi lai na thi hrimhrim lai tiah timi pathian nawlbornak pathian biaceihnak pathian thinlung i a thinhung pengmi a ngaihchia pengmi an thi hrimhrim lai tim biakhiahnak a ngei cangmi kha khrih thisen a hmuh tikah zi pathian pa pathian khi a thinlung a dam Hallelujah! Khrih thisen nih a lawmhter. Cucaah cun biaceihnak vialte nangmah le keimah biaceihnak vialte kha Bawipa nih a cancel ṭhan. Kan sual ruang i biaceihnak cu na thi lai ti kha si ko ee tiah Rom chungah a ti. Asinain Pathian laksawng cu kan thi man sual sual man thihnak he khan aa khat lo e a ti pathian vel cu kan sual cuahmah lio ah khan nan sual lo timi biakhiahnak kha pathian vel cu si hallelujah sual cu awm ah ko in a sual lo ti biakhiahnak he nangman na thatnak cun pathian nih khiak ngam a blood covenant Jesuh Khrist nih min in thut ca si athisen a luanter ca si kha athisen a luang mi nih khan pathian thinlung khi a hnem pathian thinlung adam i adam si cun sual biaceihnak ing ding hel tla ding ti an ti mi kha bawipa nih pathian nih na ding ko Jesuh Khrist thawng na thiang tiah a kan tinak cu si hallelujah cucu sual ngaihthiamnak kan timi cu a si zei khi da singa ti cang saupi suang ngai thiam ni chuah le li tlak le hei thial piak le silo pa thin lung lang manga khin asi hallelujah sual ngai thiam kan sinak he pa thin lung a si dawt mi kan sinak he pa thin lung ah khin a si hel tla lo ding i biaceihnak ing lo ding in dawtnak in bia kan khiahpiaktu avel in bia kan khiahpiaktu hi pa khi asi cucu Jesuh Khrih nih vailamtahnak cung i a tuahsernak a thisen a thletnak ruang ah si a donghnak big point chim ka duhmi cu cu caah cun Korin kot khatna ngan paruk he le kuwa timi cu nang cu nangmah ta na si ti lo a ti hallelujah na pawng mi kha nangmah nang cu nangmah ta na si ti lo kha i ti hna usih You are not yours or I am not mine. Keimah zong hi keimah ta ka si ti lo. Zei ruangah cu tluk i a thlet mi a tam mi Khrih thisen nih cawk mi kan si cang. Hi mit hmaan hi ka cawk i keimah ta se cang. aho man ni zeiti ka tuah zongah ka khiah zongah mi ka ṭhen hna zongah ka lam chi zongah ka hlonh zongah ihkhun cung ka chiah zongah chabawi cung ka chiah zongah motor cung ka chiah zongah keimah nawl se keimah nawl lo hi mit hman hi khoika hmana kal lo zia ka chawk cu tangka ka pek online ka ca he ṭha tuk tiah ka zo ka zo i ka pek cu arak phan i ka ta bak si ka duh le ka hen ka duh mi po ka ṭhen hna lai keimah nawl se ka ta si nang zong Jesuh Khrih ta na si cang hallelujah Jesuh Khrih ta kan si cang kut ber nang Bawipa tang ṭhat hna usih a ho ta man kan si ti lo Jesuh Khrih ta kan sinak chinchianak cu Thiang Thlarau a si hallelujah Thiang Thlarau hi zumtu hna i kan identity a si zumtu hna i kan identity kan id cu thiang thlarau a si zei ruangah khrih thisen ṭhawnnak ruangah a si cucaah cun nannih cu thlarau thianghlim i temple nan si nan mah ta nan si ti lo aman in cawk mi nan si cucaah cun nan nunnak kha a ti ka zawn te hi biapi cang hi mu

Zeiruangah Khrih nih thisen man in cawkmi fa ka si ti theihnak he siseh, Khrih thisen in cawk cangmi kan si. Cucu covenant a si. Biakam sawhsawh a si lo caah zeitik hmanh ah a rawk kho ti lomi a si. Khamhnak zeitik hmanh ah a rawk kho lo. Khamhnak zeitik hmanh ah a tlau kho lo. Zumhnak zeitik hmanh ah a rawk kho lo. Zumhnak zeitik hmanh ah a tlau kho lo. Ruahchannak zong zeitik hmanh ah a rawk kho lo. Ruahchannak zong zeitik hmanh ah a tlau kho lo. Zeiruangah? It's because of blood. covenant bawipa nih kan zapi ca suah pe ko seh